US leh Israel tangkawp ten Iran an runa nasa takin an indo mek a ni tih chu kan hre theuh ngei ang. Mahse enge an buai chhan ber? Engvanga run ringawt nge an nih tih erawh hrelo. Kan awm takin hriatthiam awlsam turin a tawi thei ang berin kan sawi dawn a ni. Tunlai khawvelina a buaipui mek US leh Israel ten Iran an do rawn hi tun hnaia inhuatna emaw indona mai mai a ni lo a, a bul lo intanna chu Abrahama atang daih tawh khan a ni. Abrahama chu Pathianin chi tam tak te pa a siam a tiam a, mahse a nupui Sari chu a chingah fa a nei thei si lo a. Pathian ruahmanna chu mihringin nghak zo loin, Abrahama chuan a bawihnu Hagari lakah fapa Ismaela a nei ta a. A hnuah Pathian remruatna leh thutiam tihhlawhtlin nan Abrahama chuan a nupui Sari lakah fapa Isaka a nei leh ta anih kha a tawi zawngin sawi ta mai ila, Bible-a anni pahnih thlah kal zel indona a ni a, a chhan hi a ril em em a ni. Remchangah Bible atanga thlirna hi kan la sawi dawn nia. Abraham atang em em a kan sawi dawn chuan sawi vek zen a nih dawn loh avangin kum zabi sawmhnih pakhat na tir lama Iran rama oil an hmuh chhuah atang hian i han sawi tan dawn teh ang. Kum zabi sawmhnih pakhatna a rawn inher chhuah chuan Iran khawpui hnuaiah chuan tui alh thei, oil, tam tak a awm a ni tih hmuhchhuah a ni ta a, chung oil te la chhuak a sawngbawl a, a hlawkna tel tur chuan ram te leh rethei Iran chuan anmahni mai chuan an ti thei ta lo a, a hun laia sorkar lian leh hausa US leh Britain te an rawn lang ta a ni. An nipuina hian British company pakhat, British Petroleum, chuan Iran-a oil te lak chhuah hna chu an thawk ta a, sum tam tak siamin hluk pawh an hluk hle a ni. Mahse, Iran mite chuan an ram hausakna tam tak chu anmah a ni ni lo, mi dangin an sengsak a ni tih leh an ram sum leh pai tam tak chu ram pawnah thawn chhuah a ni tih chu an hmu thiam ve ta a. Hetih hun laia an ram Prime Minister chu Mohammad Mossadegh a ni a. A ni kaihhruaina hnuaiah hian nasa takin US leh Britain ten an rama oil an lak chhuah chu an do dal a, an inkar pawh a chhe chho tan ta hle a ni. Mossadegh chuan inthlan dawna a lo intiam tawh angin an rama oil te chu sorkar ta a ni tiin, Kum sangkhat zakua sawmnga leh pakhatah chuan an rama oil sawngbawlna hmun zawng zawng chu sawrkar chuan a la ta a ni. Chumi do dal nan chuan US leh Britain te chuan Iran chu kum hnih chhung zet an hrek nghe nghe a ni. Chutianga anmahni do daltu chu US leh Britain te chuan an ngai thei loin a lang lo ruam atanga an sipai te mawng hiatin an ramah chuan sipai helna an chawhchhuah tir ta a. Hmasa dek chu an paihthla ta a ni. A aiah an thu thua an dah theih tur Shah Mohammad Reza Pahlavi chu a sorkar ve ta thung a ni. Hetia an thu thua awm thei tur han tih hian dik loh hmel fu ang in lang mah se, Shah Mohammad-a kaihhruaina hnuaiah hian an ram chuan nasa takin hma sawn a, a bik takin hmeichhiate dinhmun a tha chho a, inthlana te pawh vote an thlak ve thei hial tawh a ni. Shah a kaihhruaina hnuaiah hian kum sawmhnih leh paruk chhung zet Iran chu awmin an ram in nasa takin hma a sawn a ni. Ram in hma a sawn kan tih mek lai hian hmasawnna in a thlen ve phak loh te emaw tute emaw chuan chutiang hmasawnna chu an do dal thin ang chiah hi Iran-ah pawh chuan a thleng ve a. Mi thenkhat Islam sakhaw kulmukte chuan chutiang hmasawnna chi hrang hrangte chu Khawthlang nun zia a ni a, hei hian kan sakhua leh culture min tih chhiat sak a ni ti pawl an awm tan ta a. Tichuan, kum sangkhat zakua sawn sarih leh pakua ah chuan Iran ramah chuan Iranian Revolution an tih chu a rawn thleng ta a ni. He Iranian Revolution an tih mai Iran tualchhung helna hian engkim a thlak danglam zo ta a ni. He Iranian Revolution hian Shah Mohammad Reza Pahlavi thuneihna chu paihthlain Iran-ah chuan Ayotollah Ruhollah Khomeini kaihhruai Islam sorkar a rawn ding ta a ni. Kum sangkhat zakua samsari leh pakua, November, thlaah chuan Iran-a zirlai pawl intelkhawm chuan silaite che lekin US-in an ram a tihdan vela lungawi lohna lantir nan an rama US Embassy chu an bei ta a, Embassy hnathawk leh chulai hmun a awm te chu kum khat aia rei mah an hreng ta a ni. Hetiang thil hial a rawn thlen tak ah chuan inthian that reng theih a ni ta lo va, US chuan Iran lakah chuan a vawi khat nan economic sanction chu lek pawh in Iran nena an insumdawn tawnna zawng zawng chu a chhuchat ta a ni. Hetia zirlai pawl ten US Embassy-a US mi leh sate an hre mek lai hian an ram chhung buai lai rem changa chuin Saddam Hussein-a kaihhruai sorkar Iraq chuan kum sangha zakua sawmriatah chuan Iran chu a rawn run ve leh nghal a. An dinhmun chhiat lai leh buai lai tak nia ngaiin Saddam Hussein hian Iran a run a. awlsam taka hneh mai pawh a inring a ni. Mahse, chutiang a ni hauh lo, kum riat chhung zet an indo a, mi nuaih chuangin nunna an chan phah hial a ni. He indonaah hian US chuan ṭan lam kan nei lo ti mah se, a rukin ral thuam leh sum leh paia Iraq chu a pui char char a ni. He indona tawp lam kum sangkhat zakua sawmriat leh pariatah chuan, US sipaite chuan Iran thlawhna civil mi mi zahnih leh sampua zet phur chu an kap thla a, US chuan indo thlawhna emaw tiin kan kap a ni tiin thiam thu an sawi a. Mahse, US leh a thawhpui Israel huatna chu Iran mipuite ah chuan a nasat phah hle a ni. Khomeini chuan sorkarna a chantirh phat atangin, Khawthlang ram leh Israel huatna chu an thenawm ram te ah chuan nasa takin thehdarh a tum a. Israel phei chu a haw em em mai a, he khawvel ah hian an awm ve tur a ni lo tih chu an thupui a ni. Chuvang chuan Israel dotu Lebanon ah Hezbollah leh Gaza ah Hamas te chu a thlawp a. Ralthuam leh sum leh pai te in a tanpui thin a ni. Khomeini kaihhruai sorkar chuan nasa taka Iran an tih danglam mai bakah an sukthlek leh ngaihdan, khawvel an hmuh dan leh khawthlang ram an ngaihdan te chu nasa takin a rawn thlak ta a ni. Khomeini hian US chu setana lian zawk tih leh Israel chu setana te zawk tiin mipui hmaah a sawi fo thin a ni. Hun a kal zel a, Iran chuan nuclear programme lian tak a kalpui tan ta a. He an nuclear programme hi US tan chuan mit a khan chhuk awm ang tlat a ni ta a ni. Iran chuan khawvel hmaah vawi tam tak an nuclear programme chu ralthuam siamna tur ni loin power siamchhuahna tur zawk a ni tiin sawi mah se, US leh khawvel ram dangte tan chuan han awihsak a. tui taka zan mut a har tan ta hle a ni. US leh ram dang mai bakah UNO hial atang pawha nawrna a nasa viau tawh chung pawhin Iran chuan an nuclear programme chu a tih tawp duh loh bakah nasa zawkin a kalpui lui ve reng si a, chuvang chuan US chuan Iran chu hrek lehin US leh a thawhpui ram dangte lakah chuan an oil chu an hralh thei ta lo a ni. An sum hnar ber oil an hralh theih tak lo ah chuan Iran ram sum leh pai lin hmun chu chak takin a tla hniam a, negative growth an tih mai hial an thlen phah ta a ni. Israel pawh an awm mai mai bik lo va, Iran-in nuclear programme a kalpui mek chu nasa takin a dodal a, tihchhuan awp a tum ve mek bawk a. Chumi atan chuan an nuclear scientist te a mana a thahsak thit bakah internet kal tlangin Iran nuclear programme kalpui mek te chu nasa takin a tibuai thin a ni. Chutia an ram sum leh pai dinhmun a chhiat tak emah chuan vawi tam tak an indawr hnuah kum sahni leh sawm panga ah chuan US President Barack Obama kaihhruai sawrkar leh Iran chuan inremna an siam thei ta a ni. He an inremna ang hian Iran chuan an nuclear programme kalpui mek chu an ti tawp anga, US pawhin Iran an hrekna chu a hlip ve thung dawn a ni. Chutiang chuan kum thum dawn kalpui a nih mek laiin US chuan kum sanghnih leh sawm pariatah President har Donald Trump a nei ta a, a ni kaihhruaina hnuaiah hian an inremna atang chuan US chu inhnuk dawkin US chuan Iran chu a hrek leh ta a ni.

Oil phur chu beih a ni a. He thil a mawh phurtu berah hian US chuan Iran hi a puh hmiah mai a ni. Tin, kum sanghnih leh sawmhniah chuan Iran sipai hotu lu Qasem Soleimani chu US drone chuan Iraq-ah a that a. President Trump chuan Soleimani hi US beihnaah a meizang hlaptu ber a ni a tih laiin, Iran lama erawh an national hero a ni thung a ni. October ni sarih sanghnih leh sawmhnih leh pathum ah chuan Hamas chuan nasa takin Israel a bei a, he inbeihna ah hian Iran chuan kan tel ve lo ti mah se, khawvel hriat khawp hial in Hamas te hi ralthuam leh sum leh paiah a pui a ni.

ralthuam siam nan an hmang a ni tiin an em nghet ve leh ta a. Hemi hnu hian Israel chuan nasa taka Iran beiin ni sawm pahnih chhung lai chu Iran ram chhungah a missile te a sur tir ta a ni. He inbeihna ah hian Israel thawhpui US rulin ka mei rap se chu ila ti reng renga lo khawsa tawh pawh sawmna hranpa pek a ngai lo an rawn tel ve leh ta nghal a, Operation Midnight Hammer tih chu rawn duangin Iran nuclear hmunpui te chu an rawn bi tum ta a, an thlawhna chhuan vawr B two stealth bomber rawn che lekin June ni sawmhnih leh pahnih, sanghnih leh sawmhnih panga khan Iran chu an rawn phin darh ṭhan ta a ni. Hetih mek lai hian UNO pawhin Iran chuan nuclear ralthuam a siam ngei a ni tih chu a rawn nem nghet ve leh ta a. Chu chu khawvel himna ti der thawng thei a ni e tiin Iran chu kawng engkimah a hma aia nasa zawkin a rawn hrek ve leh ta a, an ram sum hnar ber oil chu an hralh chhuak thei teh ta lo a ni. Chu mai bakah ram dang atanga ei tur leh nitin mamawh an chawk luh thin te chu a hma aia a let thawk ten a rawn to chho ta a. Hei hian nasa takin Iran economy a nghawng a. an sum hlutna nasa taka a tlak hniam bakah sumdawng leh mi nawnpui ten an tuar zual ta em em mai a ni. Hetiang a nih avang hian Iran ram chhungah chuan an Supreme Leader Ali Khamenei-a duhlohna leh helna tam tak a chhuak chho ta a, tharum thawhna nasa tak a thleng chho tan ta a, nunau pawisawi lo an thih bakah bungrua eng emaw zat tihchhiat a ni bawk.

Iran atanga tan chhe mek Reza Pahlavi chu koh kira roreltu a dah leh duhna pawh a lian hle a ni. Reza Pahlavi chuan a thusainaah Donald Trump hian kan ram hi min chhanchhuah sak ngei ka ring tlat a ni, a ti hial a ni. Iran mite zingah pawh Donald Trump-a thlawp pawl leh thlawp lo pawl an inpawlh ve nuk tho mai tihna a nih chu. US President luhlul ve tak mai Donald Trump chuan a tum a hlawhtlin hma chu tawpsan mai a tum bik si lo a, tichuan kumin sanghnih leh sawmhnih paruk February-ni sawmhnih leh pariat khan Israel nen ṭangkawpin Iran chu an do rawn leh ta a, hemi ṭum hian an nuclear site pawimawh leh an sorkar mi pawimawhte bi tumin hlawhtling takin an Supreme Leader Ali Khamenei chu an that ta nghe nghe a ni. Mahse, Ali Khamenei thih hnu hian Majtaba Khamenei chuan Supreme Leader dinhmun rawn chelh ve leh nghalin Iran pawh tlawm emaw inpek mai a la tum bik lo niin a lang. Hei hi tun ṭuma an indo rawn inṭan dan leh an indo chhan ber chu a ni a, khawvela ram ropui ber tia mi tam takin a an chhal. US hian. Iran hi a tukzal thei dawn nge? Alexander the Great te, Genghis Khan leh midang huaisen leh rothap tak tak te run pawh lo tuar chhuak tawh tu Iran hian a tuar chhuak leh mai ang tih hi khawvel ngaihven a ni mek a ni.